Bon dia, moment entàs informacions en occitan. Era setmana passada que se celebrèren en Sant Celòni es quatau Jornades de Pòbles Sense Estat, donèt país convidat enguan qu'a estat era nòsta Occitània. I parlèren Ricard Viloaragut e Aitor Carrèra en tot clavar jornades un concèrt de David Ripoll d'Escampilhèm e de Marc Sogas. Era equipa der Infòc non i a pas pogut participar ne curvir er eveniment, totun que voleríem arregrair de tot còr ara Cup de Sant Celòni peth hèt d'auer convidat era nòsta Occitània. Eth passat 6 de noveme que se presentèc oficiauments en Barcelona eth govèrn provisionau dera Federacion des Païsi d'Òc, Ua representacion d'aguest govèrn occitan que siguec recebuda en Parlament de Catalunya e que hec ua presentacion publica en Collègi de Jornalistes de Catalunya. Er infòc que curbic er eveniment.
Lo govèrn provisòri de la Republica Federala e Democratica Occitana en fach es una idèa qu'es partia del fach que, Devèm mostrar l'exemple e trabalhar sus de sujèits corrents de la vita del monde, ce qu'interessa lo monde e faire de prepòstas, perque sovent lo monde critica los estats centrals en dire que en França, en Itàlia, en Espanha fan pas pron per l'occitan, mas jamai a de preposicions al nivèl politic, perque per bolegar las cauas, Cal passar al politic. Catalunya sabèm ben son de cosins e sustot venen veire los fraires de la Val d'Aran. La legitimitat del govèrn provisòri es simbolica, mas es una legitimitat qu'es mai importanta que la legitimitat, tròbo, dels poders politics que se son impausats per las armas, per lo sang, per lo meurtre, que nosautres sièm un govèrn de proposicion que se provisòri, donc val entà dire que sián aquí per faire de preposicions, per pensar e per anar avant, e après la legitimitat vendrà l'esperam amé d'eleccions vos ren que sigue reconoishu, e d'alhor anem demandar a l'ONU una, anem faire passar, provar s'es possible, a l'ONU a Genèva una resolucion per reconoisher la nacion occitana e donc assajar de faire mai democratizar lo tèrme d'occitan e justament arribar a legitimar. La tòca del govèrn provisòri es d'èstre un jorn elegiu coma lo parlament de Catalonha es estat elegiu en 32, etcetèra.
Per existir, subretot, per existir, per faire la mòstra que la Occitania es totjorn valenta, es totjorn viva e que esperem que lo pòble d'òc un jorn Poirà avedre una democracia coma dinu per los disautres pòbles sens sens estat que an batalhat per l'avedre. Existís aquel governament dempuèi dempuèi fevrier o març de 2004 a Toulouse qu'avèm fach la proclamacion, mas es verai tanben Qu'aqueste idèia a fach son camin dins nòstre avencifrar per ne faire nòstre republica, per la proclamar e per dire tanben que la legitimitat un jorn se farà, mes qu'es verai que se'n pas que provisòria e dins l'espèr que aqueste provisòri serà lo mai cort que se pòu.
Qu'èm ua nacion, e donc ua nacion qu'a besonh d'economia tà poder existir, que pensam a utilizar e tot citar era lenga occitana En economia, per exemple, al nivèl de l'etiquetatge, pr'amor que pensam que es productes qu'an besonh d'ua carta d'identitat, un product nacionau occitan que pòt aver ua carta d'identitat occitana sus er etiquèta, es aquò que permet de comunicar dab eth monde e que va ajudar a reconéger oficiaument au monde sencer l'occitania qu'auem besonh. de botar en plaço ligams per tren, per exemple, e per rotors tanben, entre Occitània e Catalonha. Premoquem un arc, un arc mediterranenc, que va jogar segurament, inevitablement,